Shonnan tur, bon tardi, bon tardi, bon tardi shonnan, kon ta, kon ta, long time, long time, awe, awe pika pika ta hopi leu for e kas, pero no stay, no stay, pika pika ta banda e Kòrsou, mi otro un kas, bo komprende ke mi a na awe nos a tin un programa speshal, aha, dikon speshal? Pasobra Ia un di mi fans nan celebra bida danki danki danki a benader mi puntrando mi ey e cos aki ta echt un cos pa borita ora ma be wak e video clip mi di berdad berdad no mi di e ora ey nos tin cu baha haci algo pa e persona aki. Awal ta pesey Maya Mele, May Vitele y nada mas y nada menos cu Rafael Christian ta den Pika Pika awe bin conta su historia. Dus mi n'ta perde tempo mas, mi sa cu tin wege bala, nos ta tenele corticu pero mi kier a pone e persona aki den spotlight pa nos ban dunu man na nos ruman i mi sa ku nos tin nos kurason na lugá i nos ta bai yuda. Dus laga nos invitá Rafael, mihó konosí komo Rafi Christian den Pika Pika Talk Show. Christian bon tardi bon tardi akinan ora di Kòrsou, bon nochi bon nochi pa nos hendenan na Hulanda aya. Wèlkom shownan por ta internet, bo mes sa no? No ta manera esun di Hulanda, dus nan ta yam'é flow, ma e ta mas slow, bo mes sa man'é kiko? Pero enfin. Rafi bon tardi, wèlkom! Te Rafia pega. Rafia queda mal pega. Hombre. Bontari, bontari. Bontari, Rafi. Konta bai, welkom. Bontari. Danki, danki. Rafi, konta nos in het kort, king ta Rafi, uh, to, um, Kiko ta pasando? Well, mi nomber ta Rafael Christian. Mi tin 54 años. Mi tin un discapacidad con mi. Sí. Ok. Él le pega. Ya, Shona. Después me sali, Despues m'a sali, m'a kaba skol, kuminsá traha, despues m'a pèrdè mi trabou i despues m'a bin Hol- m'a bai Hulanda, bin Kòrsou bèk awor aki. Bo bai Hulanda, despues bo bin bèk. Di kom di kom bo no keda Hulanda? Pasobra nan ta bisa tòg Hulanda ehm e posibilidat den bo kondishon ta muchu mas fásil. Dikon tòg bo skohe pa bini Kòrsou bèk?

Sí, eh, sí, tata, mi tata na Holanda, tu di mes, ora bo ta bai si ai, nan ta pone bo portret, oh, ku bo ta bai si ai. Ato e nam, el a yama mi pun trami ku ta Rafi, di ku ne si. Ato si ne di ku mi ta tal tal hende, mi di ku ne, amo ta, ta hopi ai mi tata buska bo sin pon aña bo. Después ku mañe, después di si, aha. Ato asini nos a keda keda ku kontakto, ma bèl'e, mi di kuné mi ke ka. Bo ke kasa kuné. Atrobe kos bo le pega atrobe. He, e, e, Mi di kuné mi ta kasa ku bo, asina. E di ku mi, E ta pens'é, A ta ora ei di dos dia e di ku mi, sí, mi ke kansa ku bo. In dos siman m'a ku'é un pasashi bin Kòrsou. Ora ku m'a bin Kòrsou, sí, aha. Ora m'a bin Kòrsou, ke a sosodé? Sí, ora ku m'a, sí, sí, manera m'a bini, E internet ta hopi malu, hopi malu mes, hopi malu. Ke men Rafi ora bo bini Kòrsou, bo a bin Kòrsou eigenlik pasobra bo a haña bo amor di semper. Ke men bo por bisa mi ku ta un amor bo ta tin.

Despues di dos luna nos a mat di dokter ku e tin kanser. Aton einan. E tabata sa mas promé òf nò? Nò, e no ta sa. E no ta sa nada. Ato einan ora mak kasa kuné despues de dos luna nos a bai dòkter pa wak kiko ta kiko ta pasando. Ora nos a bai dòkter einan dòkter di ke tin kanser ke kos ei na su igra, na su lever hè. Despues Dje cuánto sinku tempo? tumor. Des- Dje sinku tumor. Oh my God. Pero, pero, pero, um, despues cuánto, cuánto tempo? Dos luna, tres luna casá? Sí, correctamente. Así ni. Ay no, ay no. E, eh, Sí. con, Kon bosan a tuma e notisia ei, Rafi? Nos a tuma e notisia ei normal, paso si bo ta kere den Dios, tur kos ta den man di Dios. Korekto. Esei ta bèrdat. Esei ta bèrdat. Anto nos a laga e kos den man di Dios, laga e kos e mes wak e solushon pa nos. Ya, ya. Asina. Pero Ora, ora boso a haña e noticia ei, Rafi, kico bosan dos a dicidi mm -hmm. cu um, bosan ta bai hasi cu boso situacion? Boso abo tin un beperking, ja, e no a duda mm -hmm. casa cubo, ondanks mm -hmm. bo ta den e beperking ei den bo situacion, y um, despues mm -hmm. riba dje ta bini um, di usha tambe. Ki, con sí, bosan plan Dil ke kos ei? No, nos a kue gewoon paso dor ku ya ta kosnan ku por pasa ku tur hende. Ato di mes nos nos a kristian, ato nos a kere di hopi den Dios. Ato einan nos di nos a laki ku deman di Dios. Wou, de pa den bo ta sinti un tres tu. Pero bo tin ku pone bo dilanti pa bisa ku bo ta bai dor, he? Bo bida ta sigui. Mi tur ku keda apoyéno, ya. Mi tur ku laga e sinti, ya, bida kaba pa nos, ya. Bo ta keda sostenele, ya. Esei ta e temor tambe, no? Si, si, korekto. Ato di mes einan e bida ta bira difísil, paso mi tin ku kuid'é. Di mes mi por traha mas. Tur e kos ei. Ato aki na Kòrsou ko'i ta difísil. Hopi difísil mes. Kon traha? Pasobra, ya, si mi mira na bo filmpje, bo ta den un rolstoel, pero esei atrobe, Cuba bo di limita bo di haci bo cosnan manera un hende, un ser humano normal cu ta cana bay trabao, haci nada. Esey eynan nan bo ta mira e, manera nos ta bisa na Hulandes, e doorzettingsvermogen cu bo tin, e spiritu candela cu tin den bo pa sigui eh, eh, ku mm. bo bida. Pero, kiko, ki tipi trabao bo tabata hasi? Correctamente. Kiko, ki tipi trabao? Mi ta diseñado, mi ta diseña copa derecha cas, mi ta verf cas, mi ta hasi masha opi cosas de un cas, plus mi ta derecha cos pa hasi minti ai, pa casamentu pa tur cos tur cos tur cos mi ta haci masha hopi cos cu e hopi hende no ta kere hopi Ya, cos ya. mes Yo pa por mira toch. si mi toch no ta laga e Sí. Sigui nomás. mi no ta laga mi de eh, mi decapacita troba mi bisa ya mi ta den rou su mi por hasi kiko no mi ta mustra nan ku mi por hasi tur kos esei mi ta hasi aton e kos ei hopi hende ta e ta difisil aki na Kòrsou pasobra kòrda ku eta un tabu he ku ora bo ta dikapasitá ya Kon mi ta hasi bai na bo trabou? Kon bo por traha e trabou ei, ya? Pa nan no bisa bo? No, nan ta bisa bo, mi no sta bèl bo. Juist. Así Sí, ni, pero así mi. a mi ta un hende ku mi no ta laga nada stroba mi. Aton ku mi bida, yo sa kiko e ta hasi, ya? Ok. Cu mi Aki na, vida. aki na Rafi, Iris, eh, Orman ta bisa, scuchando, no worry, Dios su man ta move den bo bida. Amen, amen. Cu mi demasha hopi pa mi, mi ta masha contento cu su palabra que el a manda pa mi, e ta na mi forza anki Mi tin hopi doló si un tiki. Adios. Adios, bo sa ku ami no por mi rende yora, bo sa? No. No, bo ta fuerte, bo ta bo ta un spiritu guerero, luchadó, bo ta un strider. Bo ta un strider. Pa mi kasá mi ta hasi tur kos, pa mi kasá mi ta hasi tur kos. Tukos, tukos. Mi kasá ta tukos pa mi den bida. Promé Dios despues mi kasá. Oke, oke, oke. Pero mi kemen di promé kesei ya kaba bo tabata un luchadó, bo tabata sali pa bo pan di kada dia, bringa, hasi bo kosnan. Anto pa bo mira kon bunita Papa Dios tabata obra. Ku bo mannan, ser kreativo, traha kos pa hasi mentiai, kasamentu, etsetera, etsetera, fèrf, tur esei einan. Tur esei einan ke men pècha òf pa bo sigur sigur. Anto awor aki, awor aki ku felismente bo ta bisa, e e m'atopa e amor di mi bida. Mi ta bai p'e, mi ta bai biba Kòrsou, ato ehm, bo ta haña bo ke notisia aki. Rafi, mi tin, mi tin un sorpresa pa bo. Rafi, e nòmber aki Ta bisa bo algu Germay Martina? N por bin bay. Bo no por bin bay. Mi ta bay purba di yam'é leon, wak cu papiando cu n'é, bo ta bin bay ken e ta. Warda mi. Ok. Bon. Na mi wak ku mi ta hañele. E ta yamando. Mi dushi kon ta kon ta. Welkom, welkom. Bon, bon, kon ta mi Denise? Kon ta Curaçao? Ta nos mira Rafi, mi ke mira Rafi. Bo ke mira Rafi, bo ta mira Rafi, warda bo ta wak. Bo ta mira e? No, mi ta mira ainda. Ah, ah. Ah, wara, laga mi bira e camera. E. Ainda nada Rafi? Ainda nada. Wada, wada mi, wada mi. Um, tarara, no, ese no que me por rabirele. Um, na mi wak. E columna abai. No. Ay Dios. Um, no, mi, mi, en tabir, da unde ka? Ya, na mi biri awo. Rita mi dushi, konta ku mi Rafi, Rafi konta. Kontenti mi Rafi. Ami ta bon. Don ta korda mi mas, no? Mi ta bona monseñor, mi monseñor Ferrit. Bon ta korda ele, Rafi? Si. Mi ta tende. Opi ai, pero

Masha dushi mes, mi tabata masha kontentu ku nan. Ta malkria nan kada be. Ata Rafi esaki kada be mi ta bai skòmel kuné. Rafi ta Rafi ta skòmel no masha masha haltu mes, mi kurason tabata den mi boka, pasobra mi ta tin miedu pa e no kai. Pero e tabata hasié ai masha leuk mes, masha masha leuk mes. Masha leuk mes, mi ta kontenti mes, mi ta kontentu, ta kontenti mira bo Rafi. Dushi, ki mensahe bo tin pa Rafi? Pa Rafi, tur kos bon, tur kos bon. Dios bendishona bo den bo kaminda. Kada un paso ku bo kana, Dios ta protehá bo. Kada un man ku bo buta, lo ta un bendishon di Dios. Mi ta kontente mira bo. Anto ku bo a yega hopi leu asina. Mi ta kontente, mi ta oki bo.

Sí, fe ora, fe ora cu ma pone um, uh, efempio di bo uh, riba, mm. riba pica pica, mesora el a app mi, edita mi Rafi, el a contami un cantidad di Cos que say na e di ay no, ay no, ay no. Ato uh um el a el a papia di como duro bo ta schommel que ta tin miedo. Ah. El ta tin miedo. Pa nada un pasa bo, Sí, bo sí. conoce que me na. E me, me casi tin tonan tur. Nan ta cuida mi hopi bo, no. Se, se, se, se. Ato, awor aki, actualmente Rafi, kico bo ta haciendo? Laga nos sigui riba e parti ey. Awor aki, mañan mi tin un fundraising pa mi haya un auto aangepas. Oké, oké. Ato, pasobra como a bay um, Rey Les Castillo, aton e di ku mi, mi mes mester kumpra mi auto, aton e ta sele aangepast, aton ta e na mi les riba dje. Aton asina mi por kore bai tur kaminda ku mi ke, ku mi ka sa pa hasi sierto kos, si mi tin bai hospital, ku tur e kosnan ei no. Ma Paso di comprende. mes, di mes karo be tin ku bai hospital, bo mane. Aton pa bo, E arbia ku mi bai ku e bus ku konde e busnan ta ningabu, eh. Dikon nan ta ningabu, Rafi? Paso nan no ke tin e molèste ku roustoel den bus, eh. Aton dos tambe konvoi no ta aangepas manera e e konvoinan na Hulanda òf na Merka, na otro paisnan. Ok, ok, ok. Awor, um, no tin, no tin manera na Holanda tin eh, vervoer op maat ku bosa bo po llama nan eh, yeah. bo paga algo ku nan ta bin busca bo na kas hibabo sí, 300 kas bek. No tiene sí. sei na aquí na. Tin, tin, min ta biso ku no tin, pero nan ta cobrabo un bon pida placa. Jesus. Atus, Sí, sí, sí, sí. Ta cuenta y sesenta y cinco florin. Pa bai Sí. bin. Ta banda bon mes Sí, pa ta bai. aton, si bo tin rouse, si bo tin rouse tool, ta 75 ta 80. No nek. Esta erg. Ya. Mi por comprende, mi por comprende ta dicon um, Rafi ke bini cu un fundraising asina. Rafi atrobe su internet ta mal pegacionan. Ta pesey mi ta pura, pura, pura, pura. Pasobra um, het is niet leuk pa um, e internet asina aki. Pero Rafi anto ta p'e CEO riba bini cu e fundraising pa bo por yega na un special mobil pa bo porta mobil pa bo Mobibel. si cu bo señora. Correctamente. Ok. Esey ta e dol. Kico bo kier a bisa nos hendenan en cuanto bo fundraising? Mi kier pa tur hende bini na pir Na Marie Pampun, na e veld ke me tin veld di bolas krioyo, na e luga berde ariba e kabou. Sí. Diante e entrada, einan bo, na e porta di entrada bo ta haya mi mes of bo ta haya otro hende, bo ta compra bo cachi tambe, of si bo ke duna donacion, tin e cuenta di banco di Maduro, einan bo por p'e algu di bo kurason. Loke bo kurason ta deseá, mané mi ta bisa semper. Atrobe Rafi su internet ta pega. Sí, ke men mañan ku Dios su poder Rafi ta bai ta na pier kaminda tur hende konos'é tin e bolas krioyas anto einanan ta bai tin e un barbecue pa trinta i sinku florin, dus riba dje bo ta doner, bo ta pa un bon kousa i bo ta haña un plato di kuminda na bo smak. Moro ku kiko mas, Rafi? Rafi ta ketu bai pega um cu aros moro y un gratis soft drinks. Rafi, mañan fe ki ora hendenan por acudi na pier, na Bolas Criollas eh eh pa nan barbecue? Um fe djesunor di a

Asina ei nos koperá ku Rafi ku Rafi por yega na su mobil, su outo, den su kondishon, spesial pa hende ku rolstoel, di moda ku e ku su señora por bai hasi nan kosnan, nan diligensia Pasobra Rafi, nos mes a mira, nos mes a tende, Rafi ta un hende ku e no kier dependé di ningun hende, e ta purba di hasi su kosnan den su kondishon manera e por. Dus mi kier a pidi bosnan, bosnan ta forsau. Ban cooperá cu nos propio hendenan. Ban cooperá cu Rafi mañan for di diesunor. Bo por depositá, por paga cash tambe toch Rafi? Rafi bo le pega. Rafi por paga cash tambe toch? Sí, sí, sí, tambe. Okay. O paga cash o swipe. Senta na moda hoor aqui. swipe, swipe. Sigur, sigur. Ato shonan, aha. Shonan, pa esunan na Hulanda. Ja? No, swipe no. Uh, swipe no. Que no, me... swipe, swipe. Cucarchi. Cucarchi. Pero pa esnan na Hulanda ku ke E di, kooperá, di Kòrsou. sí, esnan ku ke kooperá for di Hulanda, cho nan manda mi un app, anto Eorei ya ku mi ta aki, mi ta manda bosnan un teki. Di loke bosan ta deseá di kurason pa Rafi, anto e oa rei, ami lo lanta e sèn akiná nan, anto entreg'ele mañan na Rafi ku Dios su poder. Ya, Rafi, mi tin ku bisa bo ku mi tin dos hende ku mesora ku m'A pone E filmpje di bo. Riba pica pica, mesora nan di cu mi Rita manda mi un teki anto pa nos coopera cu Rafi. Mi kier a yama danki Germain Martina, Germain Martina cu nos ta tin na telefon, e ta un di nan cu a coopera Eh, como promé. Mi también te llama hopi danki pa bo programa. Con eh, mil amor, con mil amor, serio, serio. Anto, um, e otro danki te bai pa. Mi ta manda e cuenta. No. Mi ta manda e cuenta con una por via de Holanda. Pero na na pagá me kaba ke me mitin ku lante sèn akinan pa bo haña e sèn. P'esei mi ta bisando bo, i me mitin ku trese e sèn e mañan pa bo. E otro persona ku tambe a hasi un donashon ta Filomena Benschop, ku tambe mesora e di ku mi, Rita, kon mi ta hasi pa mi manda sèn pa Rafi? Anto ora ei nos a interkambiá number, m'a manda un teki p'e, el a paga mes ora, kimen, Mañan Rafi, mi ta bai konosé bo personalmente ku Dios su poder, pa mi hasi entrega sperando ku tin mas hende ku ta wak e programa aki, lo bisa mi Rita, Manda mi un teki di tantu, anto e ora ei mi ta lanta tur de ulantá pa Rafi yega mas serka posibel, mas pronto ku ta posibel na su kachipin. Amen amen si Bon si si muleku. danki hopi danki tur e klientenan o tur hendenan ku nos ta skucha ku ta skucha mi Dios bendishoná bosan tur. Ok, ok. Eh, Rafi, ya. Konta bai ke preparamentu, e preparashonnan? Rafi bole pega trobe. Rafi, konta bai ke preparashonnan? Sí, sí. Hopi bon, E preparashonnan ta bayendo hopi hopi, bon. hopi bon. Great i tende, great. Sí, sí, sí.

Malu mes, pero ya, un timo di asi. Sí, pero, camino okay. mitad tambe e, e, e, e internet tambe topi malu. Hopi sí. mes. Sí, no, te, eh, te sei, te sei mi te quiere. Da di bo banda, pero ya, un timo di asi. Pero Rafi, mi te desea mm -hmm. tu mhm. clase di éxito. Mañana, mañana. Dankie. Uh, eh, pasa, mañana lo topa otro. Eso, eso, eso, eso. Dus uh, um, atrobe, danki na um, Germay i Filomena, ku nan donashon, mi ta hopi kontentu. Anto mi ta spera di tende mas di busnan ku ta bisa mi Rita, Manda un teki pasobra mi tambe ke koperá ku Rafi pa yega na su meta. No ta un luho, absolutamente, pasobra nos mes sa kon Kòrsou ta drai, dus ban duna un man na nos ruman. Rafi, mi kier a la na bo e oportunidat promé ku programa sera. Kiko bo kier a bisa nos hendenan? Anto spera ku di mira nan esnan ku ta na Kòrsou mañan ku Dios su poder. A Mi ke bisa pa tur hende koperá ku mi i pasa na Marie Pampoen na Pier ku nan bini ku maske ta algu chikitu. Pa mi por yega na mi auto aangepast. Di Dios benishona bosan rikamente. Amen amen. Danki. Awor Rafi. Danki danki danki tur hende. Komo un bon kristian mi kier a brinda e oportunidat aki na bo ku bo por hasi un orashon kòrtiku promé ku nos finalisá e programa aki. Oke. Tata Santu, mi ta pidi bo, toka tu corazon di tu rende pa nan por yuda mi y abo tambe cu bo Santu Spiritu Santu cu bo pa mi por yega na e meta cu mi ke yega cu tur otro hendenan cu por yuda mi den nomber di Cristo Hesus. Amen. Amen. Rafi, un placer di a conoce bo, mañan cu Dios su poder nos lo conoce otro personalmente, lo mina bo un fuerte abrazo, sigur sigur di parte di Germain y Filomena y tur e otronan cu lo bo tende mañan, anto sigui cu e bon trabao, sigui lucha, sigui lucha, Dios dilanti, na banda y patras, cu su forsa lo bo yega. Lo bo Amen. yega. Danki Eso. pa e programa cu bo a encami aden. Mi ta Graag sinti mi gedaan. hopi feliz. Ya bo a bira manera un mama pa mi. Ay, ay, ay! E, e, mi tin yu grandi ori. E, A Welsi. mi tin un inmenso placer, eh, em, mi gusta, mi nan anto semper mi ta kla pa yuda sigur sigur why not Amen. Dus- Sí. Ok. bon tur klase exito Mañana so- no lo stopa. nos te topa mi Sí. ta ebo ora mi ta na caminda bon tewero Sí, Shunan, esaki tabata uh, Rafi, uh, Christian, a kina na trobe e flyer, e fundraising. Nos ta reuni fondo pa kumpra un auto adaptá pa Rafi ku ta den un rolstoel. Ban apoyá? Pa un bon causa. Dus, maña si bo bisa wel bo no tin trinta i sinku florin, no ta nada, si ta sinku florin o ta dos florin, un florin, mak mi uit. Yega tiki tiki nos lo yega. Dus, mi ta konta ku bosnan mañan ku Dios ke spera spera di Mira, boso aya na Marie Pampun, esunnan ku ta biba akinana na Kòrsou, anto ban sostené Rafi pa e por logra su meta. Ya? Dus, mi kier a yama bosan tur dan aki ku a sintonisá awe tardi, awe nochi na Hulanda. Danki pa boso koperashon. Manda mi un app riba sero seis kuater unu unu sero seis sinku trinta i seis pa asina nos koperá ku Rafi. Danki un bia mas di kurason anto mi ta bisa te otro un bia ku Dios su poder. Dui dui!